laksawng an van pek chalh an i paih hlan bakin laksawng an van pek thluahmah hna ca kan i lawm tuk good job Victor

Uk Lian Thang kha John nih dolar sawmli laksawng a pek kan i lawm tuk kan i lawm tuk. Elo hlan lio pei chan pian ṭial uk rak chuak a pai colh ve la pa di bak in kan i pai la. Kan i lawm. Pei angam ti lo ahcun laksawng pek kha i rak i redi ko seh tiah a pu a pa a fate ne thawng thanh cia. Zaangfahnak tein aa paimi kha nan i peihmi nan lungtlin lo bak cun challenge nak nawl nan nei maw? Ṭha te bak in nan challenge ko hna. Referee zong nih khan zaangfah tein challenge an tuah tikah ṭha tein na kan ceihpiaknak hna hlai kha upatnak he nawl kan in duh ko hna. Het lo het lo khah khah khah Indiana veve an si hawikom kan si zongah unau kan si zongah club pakhat kan si zongah lai pei cu a ho hmanh i ti terom lo batak ten i pa an pa ye kan lom Thawngza nih vancung thawng kha dollar fangkul laksawng a pek kan i lawm tuk. Thawngza na cungah kan i lawm. Kha tat tat tat. Headlock kha ai, a leng si ca rel lo ti ah a mak taktak aa dawh ning cu na mer manh bak uk lian thang ah paza na si na rang na rang Vancung thawng na pei aa daw bak. Ka nau a mak taktak. Uk Lian Thang kha mi tengh lo an in tengh mi atu nai mer bantuk ngan khan i mer lo cu a zoh na nuam. Khatluk vawlei ri phan mi na mer men kha cu thi zawfa nak na reng deuh tinak si ko. Ni kum ah khan cun Uk Lian Thang he Mazuri rat khan naa tum lo i a hngawng tum tho nain tukum cu Chian vai ah Pawlai phun in ra cang. Khah khah khah. I la ko. Na paih nan i lak sasa lo ka khuh chuak. Nan paih a nuam deuh deuh lai ka aw thang deuh deuh. Minute pali a tlin cang caah tangkawp in an van i pai ta lai. Thongza nu le pa nih dollar sawm nga laksawng an pek Indiana in an rak kuat vancung thawng tidin khawh se tidin khawh se Uk Lian Thang kha a hawi Lian Bik nih dollar sawmli laksawng a pek kan i lawm tuk kan i lawm tuk laksawng nan pekmi hna lawm tuk Missouri le Arkansas pawl hi cu mu poi ving vang ving ala mi khi laksawng pek kan hmang ala setsai lo mi cu kan hmang tuk lo kan kan ngian kan chim hna Pu Thawng Zamang kan paih tlangtla nih dollar fangkul veve laksawng a pek ṭhan hna kan i lawm taktak si. Kan paih tlangtla hi a fel bak laksawng pek fel bik le paih tlangtla fel bik in tu hi laksawng amah pek ve hau ding an um cang kan i lawm taktak. Tumpeng nih dola fangkul veve laksawng a pek hna. Cun mangchawn nih dola fangkul veve laksawng a pek ṭhan hna. Kan i lawm tuk, kan i lawm tuk, kan i lawm tuk. Nichuah lei arkan samirum pawl nan paih an voi sasai lo cu an thin nan phawh hnek cang hna hi. Nichuah lei mirum arkan sa pawl an thin hun si chet cu loksong nan la chok le lo he iral ringu tha te payo khai choi u choi lau hey hey hey hey hey lau lau lau

Uk Lian Thang nih kheotuk a tei tiah kan pei tlangtlan i ti. Vancung thawng na ṭhawng bak Papi cu papi cingcing. nam se experience a nei deuhmi lah a rak i pai deuhmi si caah voikhat a tei i vancung thawng na tha chial ha Indiana ma chan chan num le mah tluk aa dawmi peih na rak thiam mi na rak i peih peng ding sanain tu nu thok cun na pai peng cang la Zoh nan nuam bak. Atu lai an i lak dan kha ka mit thlam cong ka ka ngak chiat lo i sabing te ka chi te kuai i a siar non te kal mi te ba kha ka mit thlam a chuang a. Ha, coi cang, coi cang, coi cang, thla hlau, thla hlau. Minute pakhat le second sawmthum caan an nei. Mah nih hin Van Za Hmung le Samuel Lai Za Lian Hmung si lai Lai Za Lian Hmung le Samuel Thawng kha timhcia tein rak um ding in kan in sawm hna. Uk Lian Thang kha anute suimang nih laksawng dola fangkul a pek i Uk Lian Thang nih khel hnih te a tei caah Uk Lian Thang nih a tei tiah peitlang tla nih thong kan